Selâm aleykum, sayıqlı dostlar! Lâle telekanalımızda Aç oldım programmamıznı başlaymız ve men eminim, bizlerni tek balaçıqlar degil de, ana-babalar da bekleydirler. Birinciden, olarnıñ balaları bizim programmamızda iştirak eteler, ekinciden ise, tek balalar içün degil de, büyükler içün de faydalı retseptlerni yapamız. Keliñiz, bugün menim yardımcılarımnen tanış oluñız. Menim yanımda, mına bu birinci kere kelgen oğlanımız, qalpaqları atta qaçıp kete ondan,

Soñ sen syomkalar başlamazdan evel eşittin, ne pişirecemiz? Köbete Almaniy. Doğru, Almaniyanıñ köbeti pişirecekmiz bugün. Onıñ içün bizge qani baqıñız masamızda neler bar. Sarı yağ. Alma, yumurta, şeker, qaymaq, tvorik. İrimçik yani. İrimçik. Yağ ve un. Doğru. Demek, biz episini qarıştıracağımız. Qapağını alayım, sizge keder etmesine. Almalarnı yuvdıq. Ya birinciden qollarıñıznı eritip epiniz yuvdıñızmı? İyi. Azırsıñız demek işlemege. İyi. Qani, qızlar, siz almanı qani erendelemege yardım etiñiz. Mına şu tepsiniñ içine erendeleñiz, yahşımı? Balaban tarafından. Biz ise hamır yapacağımız asanen şimdi. Onıñ içün şunı saatımıznı azırlayımız. Sen aşhanede çalışmağa bilesiñ? Ya. Ana, baqıñız, nasıl erendelemek kerek. Eki taraftan, bekim, sağa da bereyim bir dane alma, üçünci taraftan erendelersiñ. Baq, endi biz şunday yımırtanı qoyamız mında. Sen bilesiñmi, nasıl yapmaq kerek? Çatlatasıñ, urasıñ bir kere. Da? Ana, maşalla! Mana, baq. Olsun, olsun. Qoy mında, çıqar, e. Qollarımıznı yuvdıq, demek, mümkün öyle yapmağa. Mana, daa bir dane yımırtamız bar. Men sağa şimdi bererim, qoluñ sürtmege şey. Qasevet etme. Sen birinci kere öyle yapasın, e? E. Endi bilecesın. Qana, endi devam etemiz. Şeker qoşamız içine. Şeker, toq epsin, men qarıştırarım. Toq epsin, toq. Sen ne, şeker sevmeysin, aytsa? Körünmey. Ana, ana, ana, ana, ana, da, da, da, da, ana, çık. Biz tatlı köbette istemiz, e? Ya da yoq? Ya da acı biberli soyun istemiz? Tatlı istemiz? Ana, demek, maşala qoşmaq kerek episini, a? Oldı, yeter. Aha, qaldı, e? Mında qaşıcıq bar, baq. Mında qaşıq bar. Qaşıqnen azıcıq yardım et. Mana, mana, mana, Asan, mana mında. Taptı? Soñ, qızlar, siz ğaliba anda alma şerbetini yapasıñız. Onı aylandırmañız, töpeden aşağı böyle çekmek kereksiñiz. Ana öyle. Ana öyle. Tek endi eger siz çekirdegine kelgen olsañız, aslan bunı degil, şekerni kerek edi andan çıqarmağa. Men deyim, ne mağa keler edi? Baq, böyle qarıştırasıñ, soñ tökersiñ. Ana, endi toq. Bilesiñiz, neçün sautqa şeker yapışıp qala? Bilesiñiz? Eger de siz sautlarıñıznı yuvğanda sautınız sılaq qalsa, qurutmasañız ya da sürtmeseñiz, soñ sautuñızğa şeker yapışıp qala. Maşşalla! Qani, endi özüñ qarıştır baqayım. Yigitlerniñ küçü çoq ola, deyler, e? Maşşalla. Men ise şimdi daa elli gramm saryağnı qoşacağım içine. Ay. Onu da qarıştırmaq kerek. O yımşaçıq eken, men doğrar edim sığa, amma yımşaçıq. Küçün yetecekmi? Yoq. Qana baqayım. Ya qızlar, bugün kimizge şiir ezberledi? Men. Qana baqayım. Ne oldı? Çegirdeklerni keldiñiz, demek, bu tarafını yapmaq kerek endi, köresiñiz? Mına böyle. Soñ o bir tarafını aylandırarsıñız tek parmağıñızğa. Lütfen muqayt oluñız. Biz almalı degil, alma şerbetinden bugün qısmet olsa köbete yapacam. Endi kek içine irımçıq tökeyim. Tökerim epsini. Qana, qızlar, kim bizge şiir aytacaq? Ya da irindili bitirgen soñ aytacaqsıñız? Qana, sesiñizni çıqarıp biriñiz bizge bir şiirçik oquñız. Kim oqaycaq? Vasile bugün bizde birinci kere, keliñiz ondan başlayıq. Qayda ediñ sen, Salçıq? Biz seni çoq qıdırdık. Tavğa bardım arabanen, fındıq cıydım turbanen. Yolda arabam qırıldı, fındıqlarım töküldi. Ağlama sen, sen, Salçıq, arabanı yasarmız, fındıqlarını toplarmız, çoq-çoq etip aşarmız. Maşallah! Ya sen özün fındıq sevesiñmi? İye. Sen özün sansarçıqqa oqşaysıñ, e? Ya Aliye, fındıq sevesiñ? İye. Ya özüñ nasıl ayvanğa oqşatasıñ? Qana? Mışıq. Mışıqqa? Sen pek böyle mulâyim, yumşaq, nazlı ve pek yavaş qıbırdaysıñ ğaliba, e? Öylemi? Ya Asan, sen özüni nasıl ayvanğa oşatasıñ? Dinozavrge. A? Dinozavrge. Dinozavrge? Sen ne, eskiden qaldıñmı? Sen endi ösesiñ. Ne içün dinozavrge? Kel qaymaq oşayıq. Ne içün dinozavrge oşaysıñ? Bu aqta. Yoq, arslan, arslanğa. Arslanğa, ana, o endi keleşe. Maşşalla. Ana. Soñ içine un qoşacamız. Un qoşqanda küçün yetecekmi? E. Qani, baqayım. Eki qolnen. Qani, qızlar, oldumu? Qani, baqayım. Maşşalla sizge. Keliniz yardım eteyim. Mına. Şimdi qolarıñıznı yuvarsıñız. Ben Aliye bitirdim. Aliye, qabuqa taşla. Kel sağa da yardım eteyim. O tarafı, o bir tarafı pek kiçkene, onıñ içün suvu çıqa. Mına bu balaban tarafından yapmaq kerek edi. Ya da mına bu tarafını köresiñ, mına. Ya da böyle yapmaq kerek edi. Amma siziñ qollarıñızğa muqayet olmaq kerek, onıñ içün. Keseceğiz. Kesersiñiz, e, onıñ içün nasıl olsa da almanıñ lezzeti olsa yeter, e? Bar, sen de qollarıñnı, elçiklerni yuv. Balalar, devam etemiz. Endi siz mına bu tavamıznı yağlaycamız ve Asanıñ şiirini diñleycemiz. Easan, seniñ şiiriñ bar da. Ne aq, kim aqqında aytıp sen ezberledin şiirni? Amethan Sultan. Amethan Sultan aqqında. Şimdi Asan bizge şiir oquycaq, men ise oña un tökecem. Qana. Amethan, kökli öge sultansıñ. Amethan, kirli öge distansıñ. Amethan, suretim sönmege, ebediy yaşaycaq insansıñ. Maşşalla! Sen Amethan aqqında bilesiñmi? Kim edi o? Uçucı. Uçucı. Aha, sen bir şey aytacaq ediñ. Qayda uçucılıq yaptı o? Ne vaqıt? Cenkte. Cenkte, doğru. Eki defa qaraman, e? Qana, küçün yetecekmi? Qana, baqayıq, arslanlarnıñ küçü yetecekmi, yoqmı? Maşşalla, yete eken. Qızlar azırmı? Ye. Keliñiz, ayse men alayım bunı. Ha, yoq, bunıñ tübüne endi almanı tökmek kerek. E, men sizge qaşıq bereyimmi bir dane? Alıñız bundan bir dane qaşıq, almanı tiyizlep qoyuñız tübüne, yahşımı? Biz soñ sizge hamır beremiz, e? Bizde mında daa çay sodası bar. Onı da qoşayıq. Ve qarıştıramız yahşı etip. Yardım kerekmi saña, Sam? Yoq. Aliye, e sen bugün bizge şiir aytmadıñ da? Ben unuttım. Unuttın, amma sende daa vaqıt bar, programmamız daa bitmedi. Buyur. Tolıp taşqan meyvalarnen ha kögende açıq yüzüm, Altın renkli ayvalarnen qışqa kergen altın küzüm. Men östürgen almalarım şerbet toplap gülünmekte, Çeçek açqan Tarlalarım neme tolıp pişip edi. Maşşalla! Demek, küz mevsiminde, şimdi bizde aynı öyle, e? Meyvalar pişti er yerde, e? Qavun, qarpuz endi bite yata, bitti demege mümkün, lâkin endi meyvalar pişti. Tezden bizim köbetemiz de pişecek, balalar. Qana, keliñiz, mına bu şişçikni men alayım da. Biz fırınımıznı köçürdik eki yüz derecege. Qızdıramız ve bekleymiz. Mına endi qaşıqnen. Siz tezlediñiz, e, almalarnı? E. Qoydıñız episini. Endi qaşıqnen siz köterip olamazsıñız, onıñ içün men sizge yardım eterim ve üstüne tökerim. Qani, balalar, hatırlañız, bugün biz Köbetemiz içün ne işlettik, neler qoştıq? Alma. Alma. Qaymaq. Tuz. Şeker. Un. Yağ. Ve tuz. İrimçik. İrimçik. Çay sodasını da qoştıq, e? Ya. Ve episini qarıştırıp. Biz şimdi qoqulı, nezekli, tatlı bir köbeteçik yapacaqmız. Hamırımıznı başta tavamızğa alma qoydıq, endi ise üstünden hamırımıznı yerleştiremiz. Siz birinci kere, mana Vasfiye enen Asan bugün birinci kere bizde iştirak eteler. Aliye bizim aşhanemiz endi kelgen edi, e? Soñ sen özün televizorda kördiñmi? E. Soñ begendiñmi? Begendim. Ya da begenmediñ? Begendim. Begendiñ da aneni begendiñ. Tek özüni begendiñ anda? Yoq. Aa, kimniden begendiñ? Sizni begendim. Oldı. Devam etme sen de or. Eñ esası men öyegendim. Oldı, yeter, e. Men şoqa etem. Qani, kelniz endi. Baqıñız, hamırımız yapışıp qala. Endi biz köbetemizni fırınğa yollaycaqmız, lâkin ondan evel kelniz sofralarımızı cıyıştırıp alayıqçı. Endi balalar, biz qurabiyemizni, yoq, bu bizde qurabiye degeli, köbete, men olarnı er vaqıt yañlış aytam, fırınğa yollaymız, sekiz yüz derecege, aytqanımız kibi, yarım saat beklep olurmız, e? Biz siznen mında oynay-oynay beklermiz, bizim seyircilerimiz içün ise bu vaqıt pek tez keçecek. Fırınımız qızdı. Oynamağa ketemiz. Soñ, duyasıñız bir şeyler? Ne duyasıñız aşhanede? Menim qolçağımnı duyasıñız, e? Demek, men şimdi fırından Çıqaracam pişirgen şeyimizni ve baqacamız nasıl pişti eken. Aceba. Huu! Au! Baqıñ, nasıl oldı. Qıp-qırmızı olıp pişti. Mana köresiñiz? Bunı siz pişirdiñiz, e. Şimdi men aylandırıp baqayım. Op! Sıcaq. Aylandıramız. Soñ kim aşamağa istey? Men. Men de aşamağa isteyim ve şimdi epimiz aşamağa ketecekmiz. Biraz suvsın, e? Sıcaq. Biz şimdi qısmet olsa qavecik, çay yaparmız. Şimdi aç oturğanlarnıñ maddesini biraz açarmız, e? Soñ oturıp aşarmız. Yahşımı? Aşacasıñız? Baqıñız, nasıl güzel oldı, tubunda atta alma qoquy. Biz aşamağa ketemiz. Vidoslar sizlernen sağlıqlaşamız. Körgeniñiz kibi, bugünki bizim köbetemizni tek büyükler degil de, balalar özleri de yapıp bileler. Çünki bugün siz özüñiz yaptıñız, e, balalar? Kerçekten de mına şaatlar özleri yaptılar. İlerideki yayınlarımızda körüşkence sağlıqnen qalıñız. Epiñizge. Aş tatlı olsun! Körüşkence. Keseyim mi? Ya da alıp keteyim mi?